Nilqgħukom għall-programm Malti Kulturali fejn se nitkellmu dwar il-flora u l-fawna u t-tradizzjoni kulturali tal-pajjiżna. Illum se nitkellmu dwar is-simar u r-riżerva, però se nibdew b'filmat edukattiv qasir u nirritornaw għall-istudio sabiex nibdew l-intervista. Ibqgħu magħna.
Ir-Riserva Naturali ta' Simar hija żona protetta li fiha sitt punt sema' Tomma. Tinsab fil-lokalità tax-Xemxija, f'Wied il-Pwales. L-isem Pwales ġejja mil-Latin li bil-Malti tfisser passasa. jew marx bl-Ingliż. Simar hija waħda mill-aktar riservi ewlieni f'Malta. Din ir-riserva naturali jieħdu ħsiebha l-organizzazzjoni BirdLife Malta. Simar tikkonsisti minn diversi ħabitati bħala dgħajjar, qasab u siġar. L-dgħajjar tista' ssib diversi għasafar tal-ilma, fosthom il-blonġun żgħir, is-sarsella, il-bufla tal-qasab u l-egret abjad.

li jbessu f'dan l-istaġun. Dawn tista' taroħħom jieklu insetti fl-għadajjar. L-istorja ta' Simmar hija waħda ta' negliġenza. Qabel kienet tintuża bħala miżbla bi pjan li ssir theme park, però dan il-pjan falla u l-Birdlife Malta ħaduha fuqhom infushom biex jibdew jirrestawrawha. Grazzi ta' dan is-simar hija riserva b'saħħitha li nafu llum.
Nilqgħukom lura ġo l-istudio u nisperaw illi ħadtu gost waqt il-filmat. Se nibdew bl-intervista u magħna għandna il-Kap tal-Immaniġġjar tar-Riżervi Naturali Mark Gauci. Kif inti Mark? Jiena tajjeb grazzi, grazzi talli lqajtuni f'dan l-istudio u grazzi u prosit ta' dan il-feature vera sabiħ li juri s-sbuħija tas-simar. Mela Mark, x'qed isir fis-simar biex tiġi preservata il-ħajja tal-għasafar u annimali oħra? Ara is-simar, is-simar għandha diversi titli, nista' ngħidilhom hekk, ta' protezzjoni. Primarjament hija sit ta' Natura 2000, jiġifieri taħt il-liġijiet Ewropej, is-simar u l-madwar tagħha għandhom jingħataw l-ogħla livell ta' protezzjoni u din din il l-ogħla livell ta' protezzjoni tingħata għal dawn il-postijiet għax ikunu importanti ħafna għall-ekosistema u għall-bijodiversità differenti, jiġifieri barra Numru kbir ta' safar li jifqu hemmhekk fil-passa, uħud minnhom li huma rari u fil-periklu wkoll għax in-numri tagħhom huma ftit fl-Ewropa. Hemm ukoll speċi oħra bħall-ħut, il-bużaq li hija l-ħuta nazzjonali, li tinstab fi ftit postijiet, fi ftit riservi bħas-simar. Barra minn hekk hija wkoll jgħidulha special protected area, hija special area of conservation u santwarju tal-għasafar. Jiġifieri dawn it-titli jingħataw fuq il-karta u fattwalment minħabba li l-post ikun importanti ħafna. Ġifieri, a kwantu ta' protezzjoni, s-simar għandha l-ogħla livell ta' protezzjoni possibbli.
X'miżuri ta' restawrar qed jiġu meħuda biex titjieb il-bijodiversità ġewwa s-simar? Ara,
kif intqal fil-feature, il-BirdLife Malta tieħu ħsieb ir-Riserva Naturali tas-Simar issa. Dan x'nagħmlu, aħna ma nqumux filgħodu u ngħidu hi llum tgħid x'se nagħmlu, nħawlu siġra 'l hawn u 'l hemm jew nagħmlu xi ħaġa hekk. Darba fis-sena jsir pjan ta' mmaniġjar, pjan li jkun għal kemm ta' sena jkun jara a long term vision bażikament, kif il-post ħa ntejbuh dejjem għall-bijodiversità kollha including l-għasafar. U l-pjan li nippreparaw jarawh u japprovawh l-ERA, li hija l-entità responsabbli minn siti ta' Natura 2000 f'Malta. U jsiru ħafna, jiġifieri jsiru pereżempju tindif tax-xtut tal-gżejjer biex l-għasafar ikollhom fejn jieklu, isir tħawwil ta' siġar partikolari, isir testjar tal-ilma, isiru screenings mal-passaġġi biex meta jkun hemm in-nies ma jtellfux in-natura u L-għasafar li jkun hemm preżenti, jiġifieri bħala mmaniġġjar isir ħafna biex ngħid hekk. Il-ħin qatt mhu biżżejjed. Tintendi.
Xi rwol għandha r-riżerva biex tqajjem għarfien għall-ekosistema Maltija?
Iva, ġifieri r-riżerva barra li hija importanti ħafna biex jistrieħu fiha l-għasafar u annimali oħra u huwa wieħed mill-ftit postijiet fejn tista' tgħid they are left undisturbed ma jtellifhom xejn, però għandha role doppju. għax għandha role importanti ħafna ta' public engagement. Jiġifieri ħafna min-nies jien nieħu gost meta nisma' nies li jkunu għadhom kemm żaru waħda mir-riservi tagħna fosthom is-simgħar jgħidulek, il-għami qatt ma bsart li hawn Malta hawn daqshekk speċi ta' għasafar. Jiġifieri r-role, ir-riserva għandha role importanti ħafna biex teduka l-poplu. Għalfejn? Għax inti ma tista' qatt jimpurtak jew trid tieħu ħsieb in-natura jekk inti qatt ma esperjenzajt in-natura, u s-Simar huwa wieħed minn dawk il-postijiet li huwa ideali biex bniedem jesperjenzja n-natura. Infatti, tajjeb ngħidu li aħna niftħu għall-pubbliku bejn il-perjodu ta' Settembru u Mejju kull sena. Niftħu tliet darbiet fil-ġimgħa filgħaxija u niftħu wkoll nhar ta' Ħadd. Id-dħul huwa dejjem b'xejn għax aħna ma nagħtux prezz biex bniedem igawdi n-natura u fil. fl-istess staġun, fl-istess perjodu, filgħodu jkollna t-tfal tal-iskejjel li jiġu klassi klassi bħala parti mill-kurrikulu tagħhom u jqattgħu nofs ta' nhar ġewwa r-riserva. Dejjem ukoll dħul b'xejn u dawn inkunu fully booked mill-ewwel tista' tgħid. Għax proprju huwa importanti li għalina ngħaddu dik il-forma ta' edukazzjoni lit-tfal. Hekk hu, niftakarni meta kont żgħira kont niġi jien. X'miżuri ta' sigurtà hemm għall-viżitaturi? Ħa ngħidlek. Jiena pjuttost ngħidlek bil-kontra, l-miżuri ta' sigurtà ġewwa s-simgħar mhux qegħdin għall-viżitaturi, qegħdin għall-ambjent. Jiġifieri jien inħobb ngħid li aħna hemmhekk qisna diħlin fid-dar ta' ħaddieħor. Hemmhekk diħlin fid-dar tal-niefed li jgħixu hemm, tal-kamaleonte, tal-għasafar li jkunu hemmhekk, jiġifieri l-miżuri ta' sigurtà li hemm bażikament huma biex aħna kemm jista' jkun inkunu ċerti li l-impatt tal-bniedem fuq ir-riżerva ikun minimu. Għax inti meta għandek klassi tfal, per eżempju, eċitament, għajjat u forsi naqra ġiri, kemm jista' jkun allura anke kif inhu magħmul, kif inhu magħmulin il-passaġġi kif rajtu sewwa fil-filmat, mal-ġnub għandek munzelli ta' ħamrija mħawlin bis-siġar. Dak propju qegħdin hemm mhux għax aħna ma rridux in-nies qisu jaraw l-ilma li hemm fin-nofs, imma biex meta bniedem miexi lejn il-kmamar minn fejn jossorva l-għasafar ma jkunx qiegħed itellef in-natura bl-istorbju ta' kliem eċċetera. Ġifieri, Dawk huma l-miżuri li hemm in place.
Il-kaċċa tal-għasafar kellha xi effett negattiv fuq ir-riżervi?
Ħa ngħidlek, iż-żminijiet inbidlu. Is-simar, is-simar ġiet stabilita fil-bidu tas-snin disgħin. L-ewwel snin il-verità kienu diffiċli għax kienu pjuttost problematiċi meta tinżel filgħodu s-simgħar u ssib li l-fence ta' mad-dawra tkun imċarrta u tidħol ġewwa u ssib li daħal xi ħadd u spara fuq xi għasafar li kien hemm hemm. Dawk iż-żminijiet inbidlu. Dawn l-affarijiet m'għadhomx jiġru. Il-verità hija li hemm hemm problemi oħra li qabel ma kinitx taffaċċja r-riżerva imma li llum qiegħda tiffaċċja. Ġifieri għalkemm ir-riżerva per se hija protetta, mal-borduri tar-riżerva eżatt In-naħa l-oħra tat-triq litteralment, illum tilgħab bini fejn qabel kien hemm bini ta' sular wieħed, kienu villeġġaturi tas-sajf allura post kwiet ħafna, illum tilgħin seba' sulari ta' bini. Proprju proprju dal-ġranet għadna kemm kemm rċevejna ritratti ta' binja partikolari li tant għandha dwal mal-gallariji tagħha, id-dawl qiegħed jirrifletti fuq l-ilma tas-simar u ovvjament qed igerrex l-għasafar mill-post. Jiġifieri hemm problemi ġodda biex ngħidlek tal-post. X'inhu r-rwol ta' xi ħadd li jaħdem fir-riserva u x'tagħmlu? Eħe, r-rwol huwa wieħed sabiħ jiddependi kif tħares lejh għax huwa sabiħ għax qiegħed taħdem barra u qed taħdem fin-natura. Imma ġurnata tipika tal-persuna tkun li malli jidħol is-simar l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija li nirrekordjaw eh, l-ispeċi ta' safar differenti li jkun hemm fil-post għax peress li ħafna safar hawn Malta huma tal-passa allura jinbidlu ta' spiss, mela dak huwa importanti li aħna nkunu nafu x'hemm. Fix-xogħol hemm element qawwi ta' riċerka wkoll, għax nagħmlu riċerka bħal bird ringing li jkun kważi ta' kuljum. U mbagħad hemm xogħol manwali għax inti trid tara li għandek in-nies li l-passaġġi huma clear jekk inti trid tagħmel xi xogħlijiet ġodda trid tippjana l-ħin u trid trid il-ħin u x-xogħol, jiġifieri hemm hemm element qawwi ta' xogħol manwali wkoll. Imma all in all huwa xogħol sabiħ.
Il-futur tar-riserva għadu f'riskju?
Iva, kif għedtlek, kif, kif propju għacċennajtlek għal daw il-problemi, ġviri zdidu n-nis Malta, zdid il-traffiku, u la safar huma suscettibli għal ċertu ħsejjes, per eżempju, jekk jgħaddi mutur u jfaqqagħlu s-silencer jew jgħaddi trakk kbir u jpaqpaq il-horn f'daqqa, dak ħa jgerrex l-għasafar. Jiġifieri, iva, is-simar ħa tbati, qed narawha diġà qiegħda tbati anke minħabba l-bini u sakemm ma jsirx xogħol ta' intervent fis-simar li tikber ir-riserva, forsi tikber iktar fuq in-naħa ta' wara, iktar 'il ġewwa fejn m'hemmx bini, iktar 'il ġewwa 'l bogħod mit-triq prinċipali, naraw li s-sitwazzjoni ħa jkollha sfortunatament effett negattiv fuq is-simgħar. Jiġifieri l-problemi qegħdin hemm. Issa l-Ewropa għadha kemm introduċiet dik li jgħidulha r-Restore Nature Law. Hija liġi li qiegħda qisha timbotta lill-Membri Stati biex jagħmlu xi ħaġa biex jirrestawraw iktar postijiet tan-natura u nisperaw li l-awtoritajiet bażikament They act, jagħmlu xogħolhom fuq din il-liġi u forsi postijiet bħas-simar jikbru.
L-ewwel semmejt fuq ir-riċerka. X'tip ta' riċerka qed issir? Ħa ngħidlek ir-riċerka li nagħmlu hija varjata. Ehm, ħantik eżempju, wieħed waħda mill-iktar elementi importanti ġo riserva bħal tas-simar li hija wetland li allura hemm l-ilma u l-ilma huwa importanti huma l-parametri tal-ilma. Ġi hemmhekk aħna nagħmlu riċerka fuq il-parametri tal-ilma, ossiġnu, salinity, nitrati li jkun hemm fl-ilma, dak huwa importantissimi. Nagħmlu riċerka fuq il-ħut u l-ħajja li hemm fl-ilma. Għalfejn? Għax jekk jinqala' xi ħaġa u jmutu l-ħut, ovvjament ħa jbatu l-għasafar. Nagħmlu riċerka fuq il-kamaleonte, fuq il-qanfud, nagħmlu riċerka fuq il-friefet, il-mozz li jkun hemm ukoll. Għalfejn? Għax fin-natura kollox huwa ħolqa. Jekk tmurlek ħolqa waħda, ir-riskju huwa li li jikrolla kollox. Allura dik intuha importanza u nagħmlu diversi xogħlijiet.
U n-nies meta jiġu jżuru r-Riversa, x'jistgħu jagħmlu biex ma jfixklux il-ħajja salvaġġa? Ħa ngħidlek, ħa ngħidlek, biex biex ma tfixkilx trid tirrispetta naqra ir-regoli sempliċissimi li għandna fir-riserva. Ġifieri fir-riserva aħna n-nies ir-regoli li ngħidulhom huwa kemm jista' jkun Tgħajtux, titkellmux tgħajtu, mobiles jgħajtu tħallux, tmissu xejn, jiġifieri li taraw, ħudu gost, ħudu ritratt imma l-bqija tmissu xejn. Jiġifieri tiġbrux kamaleonte, taqtgħux fjura, taqtgħux zkuk. Jekk il-bniedem jirrispetta dawk ir-regoli sempliċi kif għedt qabel li inti qiegħed qisek id-dar ta' xi ħadd, inti ma tmurx tieħu l-affarijiet minn fuq il-komodina tan-nies, tħalli kollox hemm. Jekk tagħmel hekk, l-effett ikun minimu u tkun tista' tgawdi s-simgħar u jgawduha ta' warajk ukoll. Waħda tal-aħħar, minn fejn bdiet timraħ il-ħajra biex tibda f'dan il-qasam? Eħ, tajjeb, jiena jiena nista' ngħid twelidt fil-birdlife dak iż-żmien qabel qabel kienet l-MOS, jiġifieri meta kont tifel il-papa tiegħi kien involut u niftakarni tifel qagħdet issir l-għadira u l-passjoni baqgħet hemm. Imbagħad wara li bnejt karriera ġo bank lokali ngħidlek il-verità għamilt 27 sena naħdem hemm, iddeċidejt li kien iż-żmien li naqleb full-time Għal ma l-BirdLife taħdem ma' NGO hawn Malta mhijiex faċli, il-pagi mhumiex tajbin sfortunatament imma tħossok li qed tagħmel xi ħaġa għall-ġid għal Malta, għan-natura u dik hija sodisfaċenti ħafna. Mhux hekk tħoss sodisfazzjon li tieħu ħsieb in-natura, l-kultura, xi ħaġa sabiħa ħafna. Preċiżament. Grazzi ħafna Mark talli kont magħna, grazzi intom talli segwejtuna u nisperaw li ħadtu gost.